Cyfres o ddigwyddiadau ar draws y byd ar hyn o bryd sy'n ganlyniad, yn ôl gwyddonwyr, i newid hinsawdd. Yn Affrica hefyd mae dros ddwy filiwn o bobl Zambia yn wynebu newyn oherwydd sychder a hafau sy'n cynnesu. Mae angen ymateb ar frys i'r sefyllfa dyngarol, yn ôl y Cenhedloedd Unedig. Wel, mae Rhodri Evans yn byw ac yn gweithio yn y rhanbarth yn teithio i Zambia yn aml, a mae Tyweli Griffiths yn ail ymuno â ni. Um, Rhodri, pa mor ddifrifol yw'r sefyllfa yma? Um, Wel, ie, yeah, mae yna rannau o dde Africa, um, nid y wlad, ond y rhan o Africa sy'n sych dros ben. Uh, fel o'ch chi'n sôn, um, mae Zambia yn dioddau sychder mawr, uh, mae Cape Town wedi bod yn, yn dioddau sychder mawr ers nifer o flynyddoedd bellach, yym felly yym dwi'n digwydd byw yn yy Namibia sy'n un o'r gwledydd yy mwya' sych yy yn y byd a dyna pam dwi wedi dod yma ar gyfer y seryddiaeth a felly ma' pobol yn Namibia yn arfer byw gyda bach iawn o o ddŵr ond wrth gwrs ma'r yym ma'r sychder yn effeithio rhanne o um, Africa Deheuol sy'n sy fwy cyfarwydd a chael llawer mwy o law na, nag yn ni yn, uh, yn Namibia. A, a pa effaith mae hynny'n cael? Ydy'r cnydau jyst yn methu'n llwyr neu, neu jyst ddim mor gynhyrchiol ac arfer neu beth? yn, yn methu'n llwyr yn y bôn a, a dyna pam uh, um, wrth gwrs mae'n mae drist iawn i, i weld gwledydd fel Zambia a Malawi yn cael llawer llai o law na maen nhw'n arfer, ond yn Namibia mae pobl wedi cael uh, canrifoedd i addasu i'r uh, diffyg glaw yma, felly um, mae dim ond um, rhai cnydau yn, yn, yn tyfu yn Namibia, ond mae gwledydd fel De Africa er enghraifft yn arfer gydag hinsawdd yn enwedig yn rhannau deheuol y wlad o Dde Affrica, sy'n debyg iawn i Ewrop, ond gyda'r newid hinsawdd mae mae'r rhannau arfordirol o o o wlad De Affrica yn mynd yn fwy fwy sych, a falle i falle yn y yn y dyfodol fydden nhw ddim yn gallu tyfu y y y y ffrwythau a'r a'r cnydau a'r llysie maen nhw wedi bod yn yn tyfu ers canrifoedd. A a a ac mae hynny yn Beryglus iawn ydyw e, oherwydd i ni'n gwybod, ch'mod, taw Affrica yw y cyfandir sy'n mynd i weld y twf mwya' yn y poblogeth dros y degawde nesa', felly mae angen mwy, nid llai o fwyd ar Affrica wrth i ni fynd ymlan.
Ie, yn union. Yym, mae pobl falle yng Nghymru ac Ewrop yn gyffredinol ddim yn sylweddoli pa mor fawr yw Affrica. O'n i jyst yn edrych lan beth yw'r pellter o ble dw i'n byw yn Namibia yn yy yn mhrifddinas Namibia Windhoek. Beth yw'r pellter o Windhoek i yy i yy Harare sef yy sef prifddinas yy Zimbabwe ac mae'r un pellter a rhwng Llundain a Kiev. A felly a ma' hwnna jyst yn rhan o o o mynd o... Ie. ...o o o orllewin De Affrica i ddwyrain yy y cyfandir Affrica felly felly yy ma' pobol yn Ewrop ddim ag unrhyw syniad o pa mor enfawr ma' ma' Affrica a f- a f- a felly er bod hwn yn yn yn bryder a dwi a dwi ddim yn yn gwadu dyw e ddim ma' rhaid eto cofio ma' 'na gwahanol hinsawdde yn Affrica yym yn fwy amrywiol na chi'n cael yn Ewrop gan fod y y y cyfandir mor fawr ac wrth gwrs yy yn mynd i'r gogledd ac i'r de o o'r cyhydedd felly yym fe fe welwch chi gwahaniaethe enfawr yn yr hinsawdd wrth deithio o gwmpas y y y cyfandir yn yn Ewrop neu'n tueddu i feddwl am Affrica fel cyfandir poeth sych on' on' ma' hwnna dim ond yn wir am rhanne o o'r cyfandir. O- yy ydi e'n bosib felly y bydd bwydydd o gwahanol rhanbarthau yn Affrica yn gallu llenwi'r gwacter yma sy, sydd yn y llefydd sych?
Wel, dwi, dwi ddim yn arbenigwr yn y maes mm. hwnna, ond dwi'n meddwl basa fe, a hefyd, wrth gwrs, mae llawer o'r amaethyddiaeth sy'n digwydd yn uh, Africa yn deillio o gwledydd Ewrop yn trawsblannu beth o'n nhw eisiau tyfu i, i wledydd yn Africa, felly falle bydd eisiau mynd nôl at mwy o o fwydydd sy'n sy'n gallu yym tyfu a bodoli yn yn y sychder chi'n chi'n ffeindio mewn rhannau yym o o Affrica felly yym e- er enghraifft mynd nôl at beth o'n i'n gweud am am am y wlad de Affrica a wrth gwrs ma' ma'r Ewropeaid wedi trawsblannu pethe fel tyfu yym tyfu grawnwin ar gyfer gwin a phethe felly pob math o fwydydd sy sy ddim yn gynhenid i i Affrica o gwbwl a falle bydd eisiau mynd nôl i sut oedd amaethyddiaeth yn cael ei wneud yn, yn Africa um, canrifoedd yn ôl cyn i, i bobl o Ewrop uh, ddod yma. Uh, Rodri, dio diolch. Um, tu Eli, fe nethoch chi uh, ffilmio rhai o'r uh,